aiwa teererai vanhu chokwadi hamunzwisise ah. ndabvunze ndika ndomatamirira amunosimbeta chibaho here amuri kuitaiwe nyarara hauna zvaunoziva unongouya chete kuchibaho kumusangana uye nyarara iwekana akuenda harare tiendawo naye harare hazvina basa hazvina basa iwe nyarara iwe nyarara iwewe Minister akati pachibage. Minister akati pachibage. Unongoya kuchibage chete usangana uye. Nyarara. Nyarara. Nyarara. Akati kuti chinopuwa hove misangano chete hurumende yakati hapana munhu anofa nenzara. Yeah. Saka loti ife isi nenzara. Ati ati mbodzika. Anaenda nasi kaende kumusangano hurumende yakati ngapuwe. Ndofia muno. Aivaende kubaba. saka iwe nadhireva ndimagona chibagehurumende haina sarura ganda mazuva ano chekudya ndechedikita unotofamba kuti ushande kutidikita repapresha

Chirongwa ichi cheESAP changa chiri bhoo. Dai kuri kunzi tine professionalism, hauoni kudaro? Hmm. You mean kuti the approach is not professional? No, no, no, no. What I mean is it's not being implemented professionally. Iko tisati tamboenda kure, we talk of professionalism. What is professionalism? Shamwari Beleka,

of your workplace ah. and so on mm. Mm. haipapo ndinopanzwa zvino muno muzimbabwe how many people are loyal sure. even kurelationship zvayo yefriendship chaiyo basa nderekurimana mazvana kudhingurana mm-hmm. kuba kudanana pamabasa zvisakarurama this business yetug of war

Mm. Ah, ipapo handowirirani newe but no unoziva so some mm. of the grievances so must be ignored ndokusaka uchiona dzimwe nguva so ndichiti kana ndakumwa doro so mm. ndoita kunge ndakupenga nde ndichitira kuti ndisanyanya kufunga zvakawanda wa you see richakupengesa doro ah, no ini handimbopenge nari saka ndava kungosvika pabribe ndinovogocha nyama okay ndigare mbotsvaga fodya vanhu kutora maya manje all right

Mutengwa, muchiti ndingarigono here basa remagraduates? Ah, no problem. Hapana chinombonetsa apa. Chii chinoshamisa pamagraduates? Hamenoka. Ah, basa reusales rep rakangofanana nekutengesa kwamunoita mawigi amunobva nawo kusouth aya. Ah, zvamutengwa asare. Aika. Ah. You know, basa rekutengesa here usales rep rine tuma advantages netuma benefits twakawanda netumwe tumari twemuside so oh. ah, handiti mune drivers license hongu ndinayo ah, you see you be having your own company ka muchipiwa maallowances netucommission you know netumwe tumari twakangowanda twemasaidi so ende ndingazofara ah, will sort it out zve mama tinobuda mari ah, 40 dollars chete andioripa oh, eh, you know kana kutunisia chaiko mntu unogona kuti muende saka typing iyei ayana bono riyayana ana rodwell ah, mm. ikanga yauya munongotambira muchingoisa paside muchingotambira muchingoisa paside mozotaipa any time time maakutozoda zvenyu sure asi kamugozondidzosero mari masikati ndikuda kuishandisa ah, ndiori pa ndisati mambonditengerawo lunch ya it's your turn now mr mtenga mari yacho ndida kuishandisa ah. saka zvakadaro ndidzosere henyu ah, no handiori paye handisi kuzoiwana ah, handiori paye handiori paye Eh, naivo mai kamuvasimbisa ah, chokwadi eh, namereniya ah, tonomusimbisa mukwasha chokwadi munhu akafire mumba imi muchiti munonyara kutaura ah, ndovairamba kaiva vava ah, ndakatozoti inini kuzvino munhu angafire pane ndoita ngozi inini yekuti munhu avira pano indini atezvara wada kundirapisira mukadzi Ah, makaita henyu mukwasha ah. mukanyora tsamba eh. asi tinodaira kuti hatina kuzvinonokera haa ah, ndinovimba kudaro baba chokwadi vakatomboenda ka kufamily plan uku ndokwavakanopiwa tumapiritsi asi haa toda kunyatsobatsira ichokwadi eh, tinovimba kuti hatisati anyatsononoka baba aiwa eh, aiwa ndinotenda chaizvo baba kuti kurapisirwa mukadzi kufundisirwa mwana Ah, kufundisa mukadzi wedu ka mukadzi wedu ah, kwazo eh muri kuzvifundisira muchizvichengetera baba eh eh eh aiwa tinotenda chaizvo baba aiwa tinotenda baba eh, eh. eh.

Saka this weekend tiri kuenda ka kwenyanga. Kwenyanga? I would love to asi hazviite. Ah, come on. Ino sisi vanozofungira ka. After all vaka shamwari yangu yacho inofanira kusvika kumi manje nanda shamwari iya my friend. Kana zvakadaro tinongoorganiza shamwari yacho yaruda wongoendawo nayo kakumba kwako. Ah, this time hawabvume kuenda out every weekend hawatombobvume. By the way, wakati vabereki vako vari kugweru ka? Mm-hmm. Okay. Eh, I will drive you to Gweru on Saturday. Mm-hmm. Like, mm-hmm. Eh, and then we drive back on Sunday. Mm-hmm. Tosikopfuurira kuinyanga. Then we come back on Monday. Iwe ungosweta fana kauri kubva kutrain. Kugweru on Saturday. Ah, iwe nengwara repi hazvitoka kuti usvike kumba kwedu. I will book a hotel, Rambi. Mm-hmm. Eh? Rambi, hmm? can't you see I'm mad about you, Rambi? Ah, Monday ndozononoka kubasa ka. Ah, kwa anokubvunza ndiani? Ini ndirini ndirini in charge. Eh? Futi kutofunga zvekuti upromotiwe so. Mm. Eh. Mhm. Ukutoseka zvako izvi neizvi. Ah, uchaona kapaoneka watora provisional. Iwe ndiwe uchatenda wakadya Tearing takuita kugweru. Pakadii rangu. Saka ndizvo zvandega. Iwe baba wawini. Unoti zvinoita chati kobo wati zvine musoro wakanyasoti kuti swatani. Iyo imhozva yenyu mdhara mbombi ndimugere naye muraini. Oh, saka unoti iwewe zvatakamuvhotera takamuvhotera kuti agotamba nepfungwa dzedu achida isu kubvira iri kuseni kudai takamira pano pasina chatakamirira kutsikwa konzi kudai izvi pasina chiripo zvenyu zviri nani ko isu takakwira mabhazi emanheru tichiti nhasi ndozuva racho ratinowana upa zvino hapana chatafambira kapa Ndiri kutokuchemaiwo nemi kuti chamakasiira mabasa kuHarare kumuchiya kuno kuzomirira zvisipo here? Munozivaka, Chatikoba akada kutamba nepfungwa dzevanhu vedunhu rinoka, haatizive. Takakutaurirai kuti isusu tipewo mabasa, vhoterai isusu tikuitirei mabasa nhamo yese ipangadai pasina apa. Zviri nani? Eh. Kwete kuti kuswera akamisa varume vakuru zvavakaita se kuswera tichitsikwa konzera nana vana vababa vatsifas hapana chekuita mdara iye munhu anozvara dungo rese revana riye vanotengeswa here mdara tingakombora hapana chinotiyamura apa zvavati imimi matsikwa gumbo riri kukunetsai ndoku riri kundinetsa ka chaizvo chokwadi e ndokususukidzai watoita basa yewe iye mungaregedze kutsikwa vana vababa vasifas rudhende rwevana vanotengezwa iye achiona esabhu yakadai denga rakanyenama kudai meno achazvionera akura asi chatikoboka achachiona

kana oscar akaya nezvipewa zvake izvo zvirungu izvi eh. chaane three weeks ah. arisizochitaipa totanga tombopedza ah. chizangu randavambe changu apedzisira kwevo unombozive chii pano ukada kusenza nesimba unofira fovhoro ndizvishuwa and hapana kana munhu anombokuti thank you ah. ah. koiwe kaiwe latest kaiwe Eh. Hanzi ndingi jakata akapingisana rambisai. Jakata. Eh. Rambisai. Rambisai kachai rambisai wedu. Ah, kunyepa uko. Shamwari ka mm. zviri kundirwadza wena. Ah. Kuti jakata anga keche karambisai kakauya nezuro. Ufunge. Anonyaya kuti shore chaicho chaicho. Ah. Beauty wandinetesa. unomboziva chii ini tarisai ndakapinda basa pano 1980 ndichibva kuhondo chokwadi here jakatago kechakarambisa kakapinda basa nezvirohondo zvaitika kamwana kakakogezaka zviri kundirwadza wena unomboziva chii beauty iwe karambisai kachiwe kari pai ah. kapfambiwo zvako ah, kanongooneka mwechiwe ah. but zviri kundirwadza zviri kundirwadza wena iwe siyana nazvo izvi Ah, ndinoita vai. Iwe ndisingazive kuti hatina kunyatsonzwisisana here panyaya yemari kana kuti chii chakaitika e mari bizvi yamuda kureve iwe chibhanguza dzako yangano here iwe Muda kureva here iye mari yamwana iyoyo chii chakaitika kwairi? Honai. Iwe chibanguza. Iwe chibanguza ka. Hakuna kuti hatidi kurova imbwa takaviga mupinyi ingoti taura kuti chenero wakazvifambisa sei. Eh, chokwadi varume ka ngatiidzeiwo kutrustana so. Iwe tinotrustana newe iwewe. nezuro chaiye chaiye ndakatambira tsamba yakabva kuna amai chenai vachiti iwe hauna kusvitsa mari kumusha ah, kwanga vachada riri o oh, vakaona kuti vanyarare iwe udye zvako mari iyoyo aiwaka kutaura chokwadi warumika kupera kwesvondo iro rino chairo chairo chairo raridzika kumusha ane mari okumuza chibhanguzi chibhanguzi aka iwe hauna nyadzi ndikafunga kuti takakura tese fokozi takura tese iwe hauna nyadzi watadza kundinyara iwe saka zvinoka ndoda kukurakidza kuti nemakuriro atakaita nemagarisano akaita hawaifanirwa kuita zvawakaita izvozvotakakura tese mufokozi hautrase vamwani handiza kuti uda kuti tikudii kutaura chokwadi warumeka apa zvinhu zvavo zvavangondibatawo so oh wanga wakabatikana chete kana ndikurakidze chinonzi kubatikana chacho manje aiwa baba wawini ko chatize naivo vawini eh? aiwa ka hatingadaro kaiwa iwe chibhanguza indai kuchengeta ndichikubata apa ndichikubata sizai asi iwe maitiro awaita ka arakidza kuti hauna kana hanya nechinonzi vamwe vanhu vanokubata zvakanaka saka ndatopedza newe handichada zvekutaura newe zvinokurongerana zvakanaka ndiko kuti iwe wochitora mari yatanga sokuronga kwatakaita woendesa kumusha kana usina kuita izvozvo iyi ndonotengesa zvinoenderana nane mama ndatopedza newe aiwa kwanga kuma sei ndichatora chiwo chichasara muno muchine aiwa kana kuma zvinhu zvinotaurira anhu mwoto pachirume aiwa zvinhu zvinotaurira anhu kana kana usina kuunza mari iyoyo aya ndikutengesa wazvinzwa but vakomana vakomana zvinotaurirwa navo matemai ndichii kuti amuri kuita chireva vakomana aiwa zvinzwa kazarudza aiwa ndinotaura nai mage Mari inogarofambiswa na Rambisai achingoti Harare, Gweru, Gweru, Harare anomboiwanepi? Umm Freeman ka to tell the truth mhamha vaka spoiler Rambisai kana ipo panapa chaizvoizvo ndikasamuti tsvaira, bika haana hake zvaanoda kuita anototi basa rese zvaro ngariitwe nemusikana. Yah ini ndakagara ndazvinotisawo nokuti most of the time ka anoswera akamira pagirazi achiita iyo makeup iyi nokupfeka miniskirt iyewo haana here dzimwe mbatya kunze kweidzo shota dzaanopfeka idzi make eh? anadzo but nhai freeman mm. can't you talk to mr maguta so that ramsai can be transferred to the yagweru branch vagonosota ana ikoko namama vake because inini ka am sick and tired zvesho yeah ill talk to dusty tomorrow mm -hmm. neka ndoona kuti anonga zvifambise sei zvenyaya yetransfer yacho iwe okay yeah but ufunge freebed mm. mama was so strict neni mm -hmm. but rambisai yeah. vanomusiya achiita hake zvaanoda handiziva kuti vanoti vanomi- vanoitira kuti ndiye gotwe here kana kuti vangapinduke vakaitawo vanganiko and this child is spoiled i tell you Ish. Hi, sis. Hi. Hi. Mwah. You having coffee? Yeah. Oh. Oh, it's hot. Very hot, yeah. I'm going to my room. Okay. Saka homa kuzvarwa uko. Kudai. Ah, Maggie. Chiko. Inyaya transfer yaenda chinja hazvisi kuita. Zvino pano pamba ndozvisiri kuitikwa zvemarara uri kutaura iwayo. iwe enda unotaura namr maguta mangwana if you don't talk to mr maguta ka ill go personally ndontaura navo inini ona ngatichimbomupa imwe chance kana yei yokuti zvese zvaari kuita izvi tuzi angangoregera kuzviita ka kuchinja kuita maitiro auri kutaura achona not in my house kudai izvi kudai he Munofunga kuti zvakanaka iwe munhu unokachene moyo ari kuzoenda zvashamisa izvi zvashamisa chi zvinyowani zvei zvitsva ndati inini not in my house ndozvanditaura izvozvo ayo ayo

zvinhu hazvidi kudaro chii zvakare kuti munhu womukwasha wochengetwa kwawakaroora kwana atezvara hazvidi ah, kudaro shamwari hazvidi ah, ndikureva iye baba sifasi ka kumwe wedu kana baba sifasi vava vaka ndivo vamwe vanhu vanotidzorera kumashure manje vanotidzikisira pasi ana baba sifasi vava unoziva basa ndinongoramba achingozvarisa chete mudzimai ah. kuti uchisapota vana vaya vaya haukwanisi unoziva nyangwe inini staben isina kubvira ndaendawo chikoro ka handisviki pana baba sivas kai eh, tibvirapo iwe pachako yonga zvikombe nababa sivas va eh? anongoti kana nguva yesapi nenguva isiri yesapi same same kwari ah, komusuno hanzi chiko nababa sivas eh. hanzi he ferere ferere family plan he family plan chabatsire chii iyo imba wazadza kuti shutu family plan is too late iko zvino tarisa condition yanga ine mudzimai wacho iye ingave condition yekuti angaite mumwe mwana iye mukadzi uyoyo ndonda iye manje ndakanyatsomuudza feya feya baba asifa asiye uya kuti iye ndiye akutoitwa jongosi manje nemukadzi wake Shikamadzishi. Eh. Mepado.

Ndaizama noto kufa kwemurume kubudaura. Kuriritira mhuri. Ndikazofananidzwa na na basi fasi. Zvinotoura wacho here? Ah, hupi unotaura wokaya kaya. Vana vangu vagere wani. Sa mudzimai, zvino mudzimai hachisinga neropa. Ah, ndeupi woyu? Vakati kozi kuti. Aiwa ndokuno mkweguru mukadiwe. Eh, ah, ndokuno. tirikupinde makumbo atinokotsikwa nevakamirira okenya atichagona zvinazvo mhosva makadiko atiki uko tiripo makadiko vastaben tinodaro isu rakadii gumbo raramba rangondirambira

Mutengwa ndiprofesa wokushandisa achidzvinyirira vanhu. Oh. Aya. Anditi unoziva mutengwa mhm. anokwereta vanhu vasikana mari dzaasingavadzoreri. Okay. Sort of paying a fee. Uh -huh. And in the end, he cannot control them. Ona. Anenge akutya manje kushaya chi mari dzepetrol. ko aende zvakaoma unoziva asi inini kai ndakamborinzwa unoziva ndaingofunga kuti kuwanza kwevanhu kuwanza futi eh. andi last time ndakati inini ori paaramba kusara tichishanda kuti eh, tiite eh. financial year end report unoziva takapindwa chiri chii anzi haa ah, vasikana vacho vanonetsa ko zvazvinenge zvinonzi ori pawacho akanzwisa zvinetseka nenyaya yetikomana kuti meaning isusu iwe

Tenga ma drinks. Okay, msende ma bus koneka. Okay. Segurga. Mm. Gore rino arimbopera mutengo nsanda mita sam. Mm. Iwe sena nana asina kufunda man. No seguru, iye attitude yake ka. Ndonyatsoratidza kuti ari kuda zvegaufu one zvino achaiwana. unoziva chihama chake chibhasera eh. chakauya kuopisi wangu musi unoyo chidzinga oh. manje kana ari mutengwa ka the guy is confused iye munomboziva kuti mutengwa munanzvi mukuru oh. aizvi ah, kana iye mutengwa akamboda kutambira kuopisi kwangu futi eh. i stopped him oh. yeah. yeah the guy has got a record of leaking ende futi basa racho rinonzi remarketing hatomboziva kuti rinomfamba sei he is killing the department nenyaya yake yefavoritism necorruption what do you mean aise sekuru kunonzi ka pane tusikana twaanowirirana natwo imo mudepartment medu muye muye tusati twambobata target oh eh but iye anongogara akatoprotecta oh eh ende futi ka haatombofarire vanhu vaye vanonzi vanoita basa nemazvo nekuti anotya kuti sezvo iye ari bhosi mm. zvinozobuda pachena kuti iye netukadzi twake itwotwo havaite basa nemazvo unoziva ndakanzwa mbiri yake yekufrustrata masalesman anyway is on the top palist rerestructuring oo ah, manje kana yakadaroka iripo kana iyoyo nyaya nyaya yechiokomhomwe Zvinonzi ka iye mutengo arimowo ka munyaya yacho. How? He is not responsible for recruiting vanhu paya apa. Kunonzi anokwereta kadzimari dzaanenge achiti ndedzepeturu achazovadzorera iye asingazovadzorera pakudaro mai vanani itwo tukadzi twake ka itwotwo zvino pakudaro ipapo mhm. ndo paanozopedzisira chi aa munhu wavo he won't be in a position to control them as a result our work suffers thanks for the information ah, don't mention second. i'll deal with the full accordingly ah, komana ah, munongoziva ka kuti sekuri ini name healthy guy handidi zvemaproblems hatitomboda hakana hakana Baba Vini, ndondivhurire hedu feniti. Ah. Nei, nei, nei. Siyana nini. But nemiwo futi ambuya. Mungava varimo. Ndiripo. Asi handichadiwa kani. Ambuyo futi nai. Chimbomira itange tapesa game yedu apa. Bamkuru ndikisiraiti. Ndiofunge ungaita hako. Ndaa ndakatoimirira izvozvo. Zvato zvefeva kani ko inini. Ndosaka aripo. Ko inini. Ndochitsara vichangu ichi. Ah, sekuru akomana.

masibanda ndiyandizokumisa mwana wangu masikana kukura here uku huh? endi wazokura ufunge huh? asi kana imi ndandazokumisa rambi ko baba varipiko naamai vakaenda kubulawayo kunoitira umwe maneji ah, manje ndodzokera ndisina kwaona ufunge ndo zvichatoitika rambi ufunge mm. next month ndichatodzoka chete rambi Ha, usapedza mari uchifamba up and down. Ko mari yacho ndoishandise chiko nayo mai. Ah, ah, uye zve ndoswera ndichite chiko harare kwacho. Chengetedza mari. Ha, uye unofanira kututsira chikoro. Hona zvinoitwa na sisi wako. She's still furthering her education. Okay mom, I'll try. Ah, chokwadi. Thanks, Maggie. The food is really nice, you know? That's why I love you. You really look after me well. Thanks. I love you too. But Freeman, mm. madzimai ekubasa kwedu so mhm. ndobva ndavawanikidza mumwe musi vachinyatsondiyeya mhm. hanzi tatadza kuita mwana wafungiyo You're not serious, Maggie. You mean to tell me kuti vanhu vari muZimbabwe muno havasati vaziva kuti family inoplaniwa